Moskva üç yüz yigirmi eki ukrain vatandaşı ve altmış sekiz şirketke qarşı sanktsiyalar kirsetti. Qararnı Rusiye naziri Medvedev imzaladı. Sıñırlavlar teygen şahıslarğa Rusiyeniñ tışına sermaye çıqarmaq yasaq etildi, Rusiye Federatsiyasınıñ topraqlarındaki esapları, qıymetli kâğıtları ve mal-mülkü ise Muasara etilecek cedvelge kirsetilgen şahıslar arasında müessise ve şirket reberleri, bunıñ ile iş adamları, mahkemeciler ve mebüsler, olarnıñ arasında prezidentniñ üyken oğlusı Aleksey Poroşenko, İçki işler nazirliginiñ reisi Arsen Avakov, Silâlı quvetler baş ştabınıñ reberi Viktor Mujenko, baş prokuror Yuriy Lutsenko, Qırı Rada Yuqarı Radanıñ spikeri Andriy Parubiy cedvelde yer alğan şahıslar YÖETVge bergen tefsirinde sanktsiyalarnı Rusiyeniñ tecavuzına qarşı mücadeledeki yaralıqlarnıñ tanılması olaraq qabul etkenlerini bildirdiler.
Ya ne mayu ni biznesa v Rossiyi. Menim Rusiyede ne esaplarım bar, ne mal-mülküm, ne de işim bar. Nasıl etip bu maña tesir etecegini añlamayım. Bu Rusiyege qarşı kirsetilgen Ğarp ve ukrain sanktsiyalarnıñ taqlidi, sadece Ukrainanıñ Rusiyege qarşı mücadelesi semerli olğanını tasdıqlay.
Htelosbi pozdravit. Ukraina vatandaşlarınıñ büyük bir gruppasını tedbirlemek isteyim, olarnıñ Rusiye tecavuzından devlet, milliy menfaatlar, insan aqlarını imayet etme ğayriyetleri kendi tecavuzcı tarafından kerek olğanı kibi qıymetlentirildi.
Menim Rusiyede ne esaplarım bar, ne mal-mülküm, ne de işim bar. Nasıl etip bu maña tesir etecegini añlamayım. Bu Rusiyege qarşı kirsetilgen Ğarp ve ukrain sanktsiyalarınıñ tahlidi, Sadece Ukrainanıñ Rusiyege qarşı mücadelesi semerli olğanını tasdıqlay.
Ukraina Milliy bankınıñ başı Katarina Roşkova Rusiyanıñ sanktsiyaları memleketteki makroiqtisadiy turğunlığına asla tesir etmeycegini bildirdi. Sıñırlavlar altında Rusiye ile ameller yapmağan ukrain banklarından sadece bir danesi bar. Ukraina Azaq deñizinde toqtatılğan gemiler kapitanlarınıñ şaatlıqlarını toplay. Vaqtınca işğal etilgen topraqlarınıñ meselelerinde nazirniñ muavini bildirgenine köre, bu halqara mahkemelerinde Moskvağa qarşı açılacaq davalar içün isbat toplama olacaq. Georgiy Tuka qayd etti ki, Rusiye Azaq deñizinde gemilerni qanunsız sürette toqtata, çünki, Halqara deñiz uquqı boyunca vatandaş gemilerge tek dört allarda iddia etmek mümkün, adam satuvı, korsanlıq, qanunsız yayınlav ve bayraq deñiştirüvi. Azaq deñizindeki gemilerni toqtatmaq Rusiye bu seneniñ baarinde başladı. Bu Ukraina ihracatçılarınıñ ve Avropa Birligi bayraqları ile qaytnağan gemilerniñ masraflarınıñ arttıruvına ketirdi. Ukraina Tış işler nazirligi Rusiyeden qırımtatarlarnıñ taqip etilüvini deral toqtatmaq talap ete. Bu aqta Twitter saifesinde Tış işler nazirliginiñ matbuat ketibi Maryana Betsa yazdı. İdarede Dilever Gafarovnıñ tevqifini qırımtatarlarğa qarşı diskriminatsiya dep sanıldı. Dilever Gafarov oktâbrniñ otuzında evinde keçirilgen tintüvden soñ yaqalanıldı. O, silâlı birleşmede iştirak etkeninde şeklene. Keçenleri Rusiyeniñ nezareti altında olğan Aqmescit mahkemesi Gafarovnı dekabrniñ yigirmi beşine qadar tevqifte qaldırmaq qarar aldı.
Sudya ne vnikal. Mahkemeci davanıñ tafsiyatlarına ve Gafarovnıñ kimligine teren dalmadı, evel qanun qoruyıcı organlarnıñ oña qarşı bir türlü ideallar yoq edi. Amma mahkemeci bunı esapqa almadı ve resmiy olaraq mahkemeci tahqiqatçı bergeni kibi sıñırlama tedbirni sayladı, yani yaqlamaq.
Alı bir qarar. Ukrain siyasiy mabüsi Oleg Sentsov zenaatdaşları ve uquq qoruyıcılarğa mektüp yolladı. Sağlığı aqqında qasevet etmemek rica etti ve yazdı, Tamçılıq yapılmay, talipleri daa yahşı degil, amma artıq evelki kibi yaramay da degil. Bu aqta Çelâbinskten uquq qoruyıcı Tetyana Şur bildirdi, eki biñ on beş senesi avgust ayında Rusiye mahkemesi qanunsız sürette ukrain rejissörı Oleg Sentsovnı terrorcılıqta sahte ve uydurma qabaatlardan yigirmi yıllıq şiddetli apis cezasına maküm etti. Mayısnıñ on dörtünde Oleg Sentsov bütün siyasiy mabüslerni azat etmek talabınen müddetsiz açlıqnı ilân etti. Yüz qırq beş kün devam etken açlığını onı zorlap aşatmağa istegenleri içün toqtatmaq mecbur oldı. Moskva, Taqiqat tevqifhanesinde siyasiy mabüs Yevgeniy Panov ukrain konsulı ile körüşti. Panov qorantası içün yardım soradı, bu aqta qanunsız maküm etilgen Ukrainniñ ağası Yevgeniy Kotelianets bildirdi. Onıñ sözlerine köre, körüşüv bir saat devam etti, laqırdı telefon vastasınen cam bölmesinden ve apishaneniñ caretçileriniñ ögünde keçti. Panov İlhaq etilgen Qırımdan Rusiye oktâbrniñ soñunda itip etildi ve Kreml nezaretindeki Qırım Yuqarı mahkemesi iyülniñ on üçünde ukrain siyasiy mabüsi Yevgeniy Panovnı sekiz yıl şiddetli apis cezasına üküm çıqardı. O, işğal etilgen yarımadada sanki diversiyalar azırlağanında qabaatlanıldı. İndoneziyada qazağa oğrağan Boeing yedi yüz otuz yedi uçağınıñ qara qutularından birisi tapıldı ve qara yüzüne köterildi. Onıñ kodsuzlaştırıluvı uçaq qazasınıñ sebeplerini ögrenmek yardım etecek, bu aqta yerli qurtarıcılar haber ete. The Jakarta Post yazğanına köre, deñizde daa uçaq korpusı tapıldı, Amma bu malümatnıñ resmiy tasdıqlanuvı yoq. Lion Air şirketiniñ yolcu uçağı oktâbrniñ yigirmi doquzında ava limanından uçuştan on üç daqiqadan soñra qazağa uğradı. Uçaq Cakartadan Pankalinank şeerinde uça edi, uçaqta yüz seksen doquz adam buluna edi, sağ qalğanlar yoq. Kanadanıñ Toronto şeeri yanındaki avtomagistralda olıp keçken qaza neticesinde eki adam elâk oldı, benzin taşıyıcı maşna qarşı yollaqqa çıqtı ve yolsuzluq maşnası ile çatıştı. Bundan sebep eki maşna yanıp başladı. Bu aqta yerli haber vastaları qanun qoruyıcılarğa esaslanıp haber eteler. Yanğın tumanı bir qaç kilometr uzaqlıqtan körüne edi. Qaza yerine qurtarıcılar, yanğın söndürüciler ve Ekimler kelip çıqtı. Ürmetli seyirciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi, daa da çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence.